Әле кичә генә 90 яшен тутырган Мәсум абый без килгәндә өй каршындагы машинасын караштырып, заправкага китәргә җыенып йөри иде. Яшьләрчә җитез генә 20 еллык Жигулиена кереп утырды да шәһәр урамнары буйлап китеп тә барды. Поехали! Әйдә!
Ременьне ки! Пеләмикме? Җаен туры китереп, абзыйның күңелен төшермәслек итеп кенә, Күзләр ничек соң? дип сорыйм. Күзем минем отличный, мин төнлә дә йөри алам. Унбер яшендә руль артына утырган Мәсүм ага Чүпрәле районы Иске Задур авылында дөньяга килә. Үсмер вакыты сугыш чорына туры килгәнлектән, ул хезмәт арбасына да бик иртә җигелә, ә машиналар аның тормыш юлдашына әверелә. Эштә бу минем правый рукам. Вот. Бу булмаса, мин бернәрсә дә, бер кәҗә дә асрый алмыйм. Потому что моның белән утырба да китерәм, печәнгә дә барам, бөтен эшем эшләп торам, и кирәгемә дә барам. Сарыкларда дүртәрне куеп кайтам. Багажны гына. Яше 90 узса да ветеран дистәләгән сарык, кәҗә асрый. Аларга салам печәнен дә үзе әзерли. Бу печәнне Сеага буеннан Таптым үзем, аны киптердем. Болар кәзәләр ашарга. Аңа карап торасың да гаҗәп каласың. Иллешәр килограммлы капчыкларны, зур-зур печән, салам тюкларын бер үзе кирпечләр аткан сыман күчереп кенә тора. Мал-туар көре булып үссен өчен, терлекләренә игмәк заводларыннан сатылмаган ипиләрне алып ашата. Килосы 50 сум, ә биш сум. Вот, миңа бу выгодно. Аларны тапап ашатам мин. Ату изерәтеп кана суга салам да изерәтеп бирәм. Әпәй бик каты керә ите. Үгән яшьминнәргә караганда сыларга карап бу выгодно. Шәһәр уртасында торса да, Мәсум ага корбанга чалырга дип сарыклар асрый. Байтагын бәйрәм көннәрендә ялгыз әби-бабайларга сәдака итеп тә тарата. Үзем талып, укып, салып ясап бирәм мин моны. Тапап бирәм аларга. Гомер буе кешегә булышты ул. Даже кем похмелдан килә, аб, мин кешемне ди быргып бырып ебәргәнем юк, дир. Ул дир, нужаллы дир, ул дир, үлеп килә дир, терелсен дир. Беркайчан да кешене кире бырганы юк ул. Шул хәзер Мәрхәбәлек шул. Безнең Мәсүм абый кебек изгелекле кеше Ульянда тигел, беркая да таба алмыйсын. Шул кем генә килмәсен, менә атабыз үлде, без калдык ятим дигән шикелле. Әлеге шуның каршысына төштек. Ул безне барыбызны да каршы алды. Моннан унбиш ел элек Мәсүм ага үзе дә 50 елдан артык гомер иткән хатынын соңгы юлга озаткан. Балалары белән киңәшләшеп, Флюра апа белән яңа никах хукталар. Миңа үземнең двоюродный сестрам табып бирде, аның братының хатыны. Бик уңай булды, яхшы булды, бабай минем яхшы. Даже рада, что әти янында кеше бар матәм. Ну, вот так вот. Хәзер инде унбиш ел торалар инде. Бер-берсен карыйлар, и мы спокойны как-то, что әти анда кеше бар. Гаҗәп калмалы, 90 ел яшәп, Мәсум ага бер генә тапкыр да чирләп урын өстенә ятмадым ди. Минем сахар юк, дерәгем кай икәнне белмим, давление юк. Вот. Мелочлар була, аларны мин эчкә салам, таблетка капканым юк. 90 яшендә. Мунчаны шәп табына, әле 90 яшендә аркасы пешкенчә табына. Ул ягы була. Мин идәндә генә утырам, мин алай түгел. Ит ташый, лапша, ши, макарон, чөп пешер. Майны ашый. Сливочный майны ашый, катык сөт, бизер. Ит майлын ашый, ул барсы да полезны анарга. Холестерин куркытмый? Юк, юк, холестерин юк. Анализыңызда айтып торабыз, бер нинди холестерин бер нәрсәсе юк. Изге күңелле кешеләргә ярдәмчел Мәсум ага бүген бала аныклары өчен сөенеп, аларга да булышып яши әле. Дүрт бала үстердем мин, дүрт, дама. Дүрт. Малаем китте, 52 яшендә вафат булды. Вот. Хәзер минем тугыз внугым, 12 правнугым, вот. Сигез килнем, җиде киявем. Вот. Без почти 40 кеше. Әле дә хәзер дә Бөтенебезгә гел булыша. Әтәй безнеке, әле дә внукларыбызга акча да бирә берсек. Болай да бирә. Бик әтәйгә зур рәхмәт прямо. Гомер буе бихисап изге гамәлләр кылып, дистәләгән мохтаҗларга ярдәм итеп яшәгән Мәсүм аганың да башкармый калган бер эше бар икән. Мин тагын үкенечем калды, күпер сала алмадым. Күпер, юл ясаттым. Кабердән тоттырдым, мәтә саттым. Вот. Күпер ясый алмадым. Бер мир үтеретем калды күпер ясарга. Вот. Кый казыдык авылда иптәшем белән. Күпер салырга исәбем бар иде, но акса итмәде. Ветеран 60 яшендә лаеклы ялга чыгуга намазга баскан.
Бер көндә калырган юк.
Намазның сәвабы Первый үтерт намаз. Без киткәндә бу ил агасы Мәсум абый безне кабат ун елдан, 100 еллык юбилеена чакырып саубуллашып калды. Амин, очрашырга насыйп булсын.